Цыппӕрдӕсӕм сӕр
Ма тыхсут! Ӕууӕндут Хуыцауыл ӕмӕ мӕныл дӕр ӕууӕндут! Мӕ фыды хӕдзары цӕрӕн бынӕттӕ бирӕ ис. Афтӕ куы нӕ уаид, уӕд уын нӕ загътаин, ӕз цӕуын бынат уын ӕрцӕттӕ кӕнынмӕ. Куы ацӕуон ӕмӕ уын бынӕттӕ куы ӕрцӕттӕ кӕнон, уӕд та уӕм ӕрцӕудзынӕн ӕмӕ уӕ мӕхимӕ акӕндзынӕн, цӕмӕй сымах дӕр уат ӕз кӕм дӕн, уым. Ӕз кӕдӕм цӕуын, сымах уырдӕм фӕндаг зонут. Фӕмӕ йын загъта. Хицау, кӕдӕм цӕуыс, уый нын зынгонд куы нӕу, уӕд ӕм фӕндаг куыд хъуамӕ зонӕм? Йесо йын загъта. Ӕз дӕн фӕндаг, ӕцӕгад ӕмӕ цард. Мӕ фыдмӕ ничи ӕрцӕудзӕн, мӕ фӕрцы куы не рцӕуа, уӕд. Сымах мӕн куы зониккат, уӕд мӕ фыды дӕр зониккат. ӕмӕ йӕ ныр зонут ӕмӕ йӕ уынгӕ дӕр фӕкодтат. Филипп ын загъта: Хицау, равдис нын дӕ фыды, ӕмӕ нын уый фаг уыдзӕн. Йесо йын загъта: Уыйбӕрц рӕстӕг дӕн уемӕ, мӕ мӕ нӕ зоныс, Филипп? Мӕн чи федта, уый федта фыды. Уӕд ды куыд зӕгъыс, равдис нын дӕ фыды? Ау, ӕз мӕ фыдимӕ иу кӕй дӕн, ӕмӕ мӕ фыд мемӕ иу кӕй у, уый дӕ нӕ уырны? Ӕз уын цы зӕгъын, уый мӕхи номӕй нӕ дзурын. Мемӕ иу чи у, мӕ уыцы фыд кӕны йӕ хъуыддӕгтӕ. Ӕууӕндут мыл, ӕз мӕ фыдимӕ иу дӕн, мӕ фыд та мемӕ иу у. Кӕннод та ӕууӕндут мӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Ӕцӕг Ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, мӕныл чи ӕууӕнды, уый кӕндзӕн мӕ хъуыддӕгты хуызӕн хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ уыдонӕй ноджы стырдӕртӕ сараздзӕн, уымӕн ӕмӕ ӕз мӕ фыдмӕ цӕуын. Ӕмӕ мӕ ном ссаргӕйӕ цыдӕриддӕр ракурат, уый уын ратдзынӕн, цӕмӕй фырты фӕрцы Фыд равдиса йӕ намыс. Мӕ ном ссаргӕйӕ мӕ цы ракурат, уый уын ратдзынӕн. Кӕд мӕ уарзут, уӕд ӕххӕст кӕндзыстут мӕ фӕдзӕхстытӕ. Ӕмӕ ӕз ракурдзынӕн мӕ фыдӕй, ӕмӕ уын ратдзӕн, мыггагмӕ уемӕ чи уыдзӕн, уыцы иннӕ рӕвдауӕджы, ӕцӕгады уды. Дунейы бон йӕ райсын нӕу, уымӕн ӕмӕ йӕ нӕ уыны ӕмӕ йӕ нӕ зоны. Сымах та йӕ зонут, уымӕн ӕмӕ уый уемӕ ис, ӕмӕ уӕ зӕрдӕты цӕрдзӕн. Сидзӕрӕй уӕ нӕ ныууадздзынӕн, ӕрцӕудзынӕн уӕм. Иуцасдӕр ма ӕмӕ дуне нал фендзӕни мӕн, сымах та мӕ фендзыстут, уымӕн ӕмӕ сцӕрын ӕмӕ сымах дӕр цӕрдзыстут. Уыцы бон базондзыстут, ӕз мӕ фыдимӕ иу кӕй дӕн, сымах мемӕ иу кӕй стут, ӕмӕ ӕз уемӕ иу кӕй дӕн, уый. Мӕ фӕдзӕхстытӕ кӕй зӕрдӕйы сты ӕмӕ сӕ чи ӕххӕст кӕны, уый мӕ уарзы. Мӕн чи уарзы, уый та мӕ фыд бауарздзӕн. Ӕз дӕр ӕй бауарздзынӕн ӕмӕ йын мӕхи раргом кӕндзынӕн. Иудӕ йын Искариотнӕ загъта: Хицау, уый куыд уыдзӕн ӕмӕ дунейӕн нӕ, фӕлӕ махӕн дӕхи раргом кӕнай. Йесо йын дзуапп радта: Чи мӕ уарзы, уый сӕххӕст кӕндзӕн мӕ ныхас, ӕмӕ йӕ мӕ Фыд бауарздзӕн. Мах ӕм ӕрцӕудзыстӕм ӕмӕ ӕрцӕрдзыстӕм йемӕ. Мӕн чи нӕ уарзы, уый мӕ ныхӕстӕ не ӕххӕст кӕны. Сымах цы ныхас хъусут, уый та мӕнӕй нӕ, фӕлӕ мӕ рарвитӕг фыдӕй у. Адӕттӕ уын загътон, цалынмӕ ма уемӕ дӕн, уӕдмӕ. Мӕ фыд мӕ номыл кӕй рарвитдзӕн, уыцы рӕвдауӕг сыгъдӕг уд сымах сахуыр кӕндзӕн алцӕуыл дӕр, Ӕмӕ уын цы дзырдтон, уый уын уӕ зӕрдыл ӕрӕфтаудзӕн. Фарн уын уадзын, мӕ фарн уын дӕттын. Дуне куыд дӕтты, ӕз уынӕй афтӕ нӕ дӕттын. Ма тыхсут ӕмӕ ма тӕрсут. Сымах фехъуыстат ӕз уын цы загътон, уый. Ӕз цӕуын, фӕлӕ та уӕм ӕрцӕудзынӕн. Куы мӕ уарзиккат, уӕд фыдмӕ кӕй цӕуын, уый тыххӕй сцин кӕниккат, уымӕн ӕмӕ мӕ фыд мӕнӕй уӕлдӕр у. Уый нӕма рцыд, ӕз та уын ныридӕгӕн зӕгъын: куы рцӕуа, уӕд куыд баууӕндат, афтӕ. Уемӕ мын бирӕ дзурыны рӕстӕг нал ис, уымӕн ӕмӕ ӕрбаввахс ацы дунейыл дӕр. Мӕныл йӕ бар нӕ цӕуы. Фӕлӕ ӕз фыды кӕй уарзын ӕмӕ мын фыд куыд бафӕдзӕхста, афтӕ кӕй кӕнын, уый дуне хъуамӕ базона. Ныр сыстут ӕмӕ ацӕуӕм ардыгӕй.